Hey folks, y Lady Rhys yma, prick o lawen iddi hun. Fideo tipyn bach mwy straight i chi. Heddiw, peidiwch â ffoni fyddai'm yn uh, troi mewn i fwnci anfor drwad. Fyddai'm yn smalio bod yn hogyn bach yn chwarae GTA 5, fydda ddim hyd yn oed yn slipio cyfeiriadau di bwynt i mewn at gemau obscure ar y Sega Master System. Dim byd fel 'na. Rwan, os dach chi'n dilyn fy mlog i, ac os dach chi'n gwatsiad hwn a ddim yn dilyn fy mlog i, piss off, dach chi'n gwybod bod fi'n hoff iawn o gemau bwrdd. Rwan, does 'na ddim byd gwell na dod at eich gilydd efo'ch ffrindiau a chwarae Pandemic, neu Settlers of Catan, neu The Resistance Avalon. Ond be' sy'n digwydd pan does gennych chi, fel fi, Dim ffrindia? Wel, yn lwcus ma' 'na fersiynau digidol o gemau bwrdd ar gael, ma' rhan fwya ohonyn nhw ar IOS ac Android sy'n anffodus achos sgin i ddim Iphone nac Ipad i chwarae gemau IOS. Ma' gin i Android, ond dwi'm yn licio chwarae gemau ar ffôn achos dwi ddim yn saith. Ond ma' 'na lond llaw ar gael ar y PC drwy Steam, felly heddiw be' dwi am wneud ydi mynd drwy tri o'r gemau yna i drio penderfynu ydyn nhw'n ffordd dda o gyflwyno rhywun I'r hobi, spoilers, mae yna ddau sy'n reit dda. Mae yna un yn crap. Hwyl a sbri! Hello, and welcome to Ticket to Ride Online. I'm Jerry, your conductor. Felly'r gêm cyntaf ac un o hoelion wyth y sîn gemau bwrdd modern, Ticket to Ride. Yn y fersiwn sylfaenol o'r gêm yma, fyddwch chi'n casglu cyfuniadau gwahanol o gardiau er mwyn creu rhwydwaith o drenau ar draws America, ac yn cystadlu yn erbyn y chwaraewyr eraill wrth wneud, wrth gwrs. Erbyn diwedd y gêm, fydd un chwaraewr yn llwyddiannus, pob chwaraewr arall yn ei gasáu, ac fydd pawb yn dod allan o'r peth efo dealltwriaeth well o'r system reilffyrdd nag ar Eve Trains Wales. Ok, ella dyn ni gwylio clipia fideo o'r gêm yma ddim yn effernol o exciting, ond sa chi ddim yn coelio faint o weithiau yn ystod recordio'r clipia yma nes i dechrau rhegi yn fy stafell ar ben fy hun achos bod na gyfrifiadur di meiddio fy nghurwy. Mae'n un o'r gemau mwyaf di-drugaredd allwch chi gael, a fydd pawb ar bigad draen drwyddo fo i gyd achos fydd o ddim yn glir pwy sydd di ennill tan y diwedd un. Cymharwch hwnna efo Monopoly, lle mae'n weddol amlwg pwy sy'n mynd i ennill ar ôl rhyw 5 munud, ond fydd y gêm ddim yn dod i ben am rhyw 5 awr. Wrth gwrs, ellith chwarae yn erbyn y cyfrifiadur ddim efelychu'r profiad o chwarae yn erbyn pobl go iawn, rhywbeth sy'n gyffredin i'r holl gemau sydd dan sylw gen i heddiw. Ond mae gan y fersiwn yma o Ticket to Ride opsiwn i chwarae ar-lein sy'n dod yn agos at ateb y broblem yna. Ydy wir, mae'n rhoi'r opsiwn i chi o gasau pobl da chi ddim hyd yn oed yn nabod. Ac os da chi'n diflasu ar y prif gêm, am jyst chydig o shekels ychwanegol gewch chi adio mapiau newydd fel Ewrop, Asia a'r Swistir neu estyniadau ac addasiadau i'r map gwreiddiol o America. Dwi'n argymell Map Ewrop, mae'n ychwanegu rheolau newydd ar gyfer gorsafoedd, twneli a fferis ac mae'r gemau'n tueddu i fod yn agosach, efo lot mwy o ddyfnder. Felly anghofiwch am eich rhagfarnau chi yn erbyn gemau bwrdd a threnau a phobl sy'n licio trenau a phobl o Ewrop, racist, A rhowch go i Ticket to Ride. Mae'n ffordd wych o'ch cyflwyno chi i gemau bwrdd, yn gyfuniad perffaith o lwc ac o strategaeth. Ac yn y fersiwn digidol, does 'na ddim ffordd y lleith hwn ddigwydd.
And whoever wins gets a Rolex!
What did you do?
Ar ôl i chi orffen efo Ticket to Ride, pan ddim symud blaen at gêm sydd dipyn bach bach mwy cymleth. Yn Small World, fyddwch chi'n rheoli cyfres o deyrnasoedd ffantasi wrth iddyn nhw frwydro dros darn lot rhy fach o dir. Ar ôl i un deyrnas stopio wneud pres i chi, da chi'n rhydd i gael gwared ar nhw a dechrau newydd, jyst fel wnaethon ni yn Iraq. Oedd hwnna hyd yn oed yn gwneud sens? Dwi'm yn gwybod. Y peth gorau am Small World ydy'r ffaith bod y gemau byth rhywun peth. Mae'n cynnwys nifer o hiliau gwahanol a nifer o nodweddion gwahanol sy'n cael eu shufflo a'u cyfuno mewn ffyrdd gwahanol bob un gem. Mae bob un cyfuniad yn newid y ffordd da chi'n chwarae'r gem yn sylfaenol, ac mae'n annhebyg iawn y gwnewch chi chwarae efo'r un cyfuniad ddwy waith. Os 'di hyn i gyd yn edrych ac yn swnio'n gymhleth, peidiwch â phoeni, dydi o ddim mewn gwirionedd, ac mae'r gêm yn cynnwys fideo tiwtorial handi iawn i'ch cyflwyno chi i'r rheolau. Yn anffodus, dydi Small World ddim yn siwtio'r fformat ddigidol yn berffaith. Yn wahanol i Ticket to Ride, lle does neb byth yn siŵr be mae pawb arall yn bwriadu ei wneud, mae lot o apêl Small World yn dod o siarad drwy strategaethau'ch gelynion, o drio gweithio allan lle fydden nhw'n ymosod nesa', o flyffio, ac yn y blaen. Mae'n bosib chwarae'r gêm ar-lein ond dydy o ddim cweit yr un peth â chwarae fel ffrindiau, ac mae'r broses o chwarae yn erbyn y cyfrifiadur yn hollol wahanol. Mae'r gêm yn symud mor gyflym, da chi ddim yn cael cyfle i ddadansoddi tactegau unrhywun, ac mae lot o'r elfen strategol yn cael ei golli fel canlyniad. Mae Small World yn gêm grêt ond mae'r fersiwn digidol yn gweithio orau fel counterpart i'r gêm go iawn yn hytrach na rhywbeth sy'n sefyll ar ei ben ei hun. Gewch chi synnwyr o sut mae'r gêm yn gweithio o'r fersiwn digidol, ond i gael y profiad go iawn, well i chi heglu i lawr i'ch siop gemau leol. Os does ganddo chi ddim siop gemau leol, dechreuwch hyn. Be, os ganddo chi blanio eraill? A rwan at y gêm ola. Talisman. OK, dyma'r peth. Mae gemau bwrdd di newid lot dros y deng pymtheg mlynedd diwetha. Mae'n syfrdanol, deud gwir, gymaint gwell ydy gemau modern na'r rhai wnaethoch chi chwarae yn ystod eich plentyndod. Exhibit A, Talisman, gafodd ei rhyddhau dros 30 mlynedd yn ôl. Mae'n trio efelychu rhywbeth fel Dungeons and Dragons ond heb unrhyw naratif, ychydig iawn o'r apêl a dim, dim strategaeth. Dych chi'n rhwlio dis i symud eich cymeriad rownd y bwrdd ac mae 'na reswm pam dydy gemau modern bron byth yn iwsio'r mecanwaith yma. Mae'n ychwanegu elfen lot, lot rhy gry o lwc ac yn gyffredinol yn sugno'r hwyl allan o'r holl beth. A dydi Talisman ddim yn rhyw gêm fach ysgafn sydd drosodd cyn i chi droi rownd. Os da chi'n gwybod be da chi'n neud, ma un gêm yn para rhyw dair awr. Os ddim, ellith un sesiwn fynd ymlaen yn lot hirach. Ma dod at eich gilydd rownd bwrdd efo'ch ffrindia a chwara Talisman yr un peth. Ma chwara ar lein efo pobl ddiarth yn stretchio i dipyn bach. Ond ma chwara yn erbyn y cyfrifiadur yn nuts. Pan o'n i'n recordio'r gêm ar gyfer y fideo yma, nes i ddim yn agos at orffan un sesiwn. Dwi hollol o ddifrif yma, os da chi'n llwyddo i orffan sesiwn o Talisman yn erbyn y cyfrifiadur ac yn mwynhau'r profiad, da chi'n psychopath. Does na ddim tutorial go iawn chwaith, da chi'n dysgu'r rheola wrth i chi fynd ymlaen, sy'n golygu, os da chi rioed i chwarae'r gêm, da chi'n dechrau yn y tywyllwch, heb unrhyw syniad be i wneud, a'r goll yn llwyr. fel, uh, fel Michael Gove yn ei rôl fel uh, gweinidog addysg. Felly, ydw i am eich cynghori chi i beidio prynu copi o Talisman? Wel, ydw, a na ydw, mae yna un rheswm da iawn i wneud. Prynwch gopi. Steddwch lawr, triwch eich gorau i fwynhau'r gêm. Pan fydd yr holl beth yn mynd yn pear-shaped, prynwch ticket y rhaid. Bydd gêm dda iawn yn ymddangos yn well byth ar ôl i chi fynd drwy'r profiad yna ac yn gwneud i chi werthfarogi gymaint mae gemau bwrdd di symud ymlaen. A dyna ni, un gêm yn dda iawn, un werth eich amser ac un yn waeth na rhyfel. Mae 'na fwy o gemau bwrdd fel hyn ar gael ar y PC, felly gewch chi ddisgwyl fideo arall tebyg i hwn reit fuan er bod fi'n weddol sicr does neb yn mynd i watsiad hwn beth bynnag. Ond am y tro, esgusodwch fi, dwi'n mynd i chwarae dipyn o gemau bwrdd yn y byd go iawn efo fy ffrindiau go iawn. Barod ogia?